Abusuafoɔ momyɛ ntie audio yi mmra mese ɛnɛ nsɛm a ɛsii kɔɔto no ɛne yɛkɔfa yɛde brɛ me mom yɛnkɔ ae na yɛntie deɛ ɛkɔɔ soɔ.
Lawyer no a ɔkɔ gyina mu ma abusua no ɛyɛ Ɔkɔyɛ Apoku ne maame mo ne Agyade ɔmo yɛ miensa ɔmo din bɛba ɔse Sɛ abusuapare no atumi ama obi ayɛ sɛrebrehyen no bi a wɔwɔ evidence wɔ aburokyire, ahumampɔn ne ne adeade deɛ a, ɛdeɛ bɛn na ɛsi ho kwan sɛ abusua no ntumi nyɛ celebration of life? I love this lawyer. The way a lawyer no, ɔyɛ young guy but the way a ɔyɛ ne nneɛma no, I, I, I've come to love him. Ɔ, ɔma da.

Ɛneɛ abusuafoɔ, ɛyɛ nsɛm a ɛsii wɔ kɔɔto no na yɛkɔtiee baeɛ no, kyerɛ sɛ ɛyɛ lɔya no according to Bra Kwadwo, ɔyɛ powerful paa, ne ho ɔhu yie, ɔmpɛ sɛ, kyerɛ sɛ ɔmpɛ sɛ obi The other lawyer no ɛbɛ intimidate no ɔkasa baako no kasa abusuapanyin no lawyer kasa na wa shut it down masa waka wansɛm awie wonni hwee ka biem nti tena ase na menka me deɛ ɔdɔfoɔ na ɛdeɛn na aba yɛwɔ kuro yim ɛna Delin mekyerɛ Adelin sɛ mo a monim Delin wɔbɛka kyerɛ sɛ anaa ne din nyɛ saa ɛyɛ Lin Delane ne Len a ɛneɛ what ever wɔn ba bɛka sɛ ɔbɛka kyerɛ yɛ sɛ ɛyɛ abusuapanyini maa no kwan sɛ ɔnyɛ celebration of life wɔ UK ebiam nso so no yɛne ayɛ nua bɛɛma yi a yɛfrɛ no DJ ɛɛ deɛ DJ deɛ Mo a mofa no din hyɛ hɔ. Berɛ yi a ɔbɛto Lumba nnwom no ɔkyerɛkyerɛ mu ɛnsan sɛ Lumba ɔto nnwom a yɛnte nti berɛ ano ɔna ɛkyerɛ mu ɛma yɛte nnwom no asɛm no deɛ wɔɔka saa DJ ɔno no ɛna meka ne ho asɛm yi ɔno nso abusuapanyini ama no tumi sɛ ɔnkɔ nkɔyɛ celebration of life no bi ɛwɔ Mampɔn Na ɛno na lɔya yi, ɛyɛ abusuafoɔ no lɔya, mekyerɛ a, yɛn Maame Akɔsua Abempɔma, wɔn lɔya a wɔfaeɛ rebusa Maame gyɛɛgye no, ɔde reto n'anim sɛ ɛyɛ abusuapanyin Tupac, wama saa nkurɔfo mmienu yi, ɛyɛ Delin, Lin, ne yɛfrɛ no sɛn, DJ, mennim deɛ ɛtoa so no, saa DJ no, wama wɔn chance sɛ wɔnyɛ celebration of life no bi. Na ɛdeɛn na ɛresi kwan sɛ Ɛyɛ Akwasoɛ Abempam a ɔno ne nua ne Twatwa Muntwo ne mogyaa ɛne Charles Kwadwo Fosu aka Daddy Lumba ɔsɛ ɔbɛyɛ celebration of life na abusuapanyin ɛpɛ sɛ ɔsi kwan kyerɛ sɛ lɔya no nsɛm a ɔde to ɔbaa gyɛɛgye no ɛso ɔbaa sɔɔ no o wei deɛ ne ho ɔfɛ adwene no nso yɛ adwuma ɔde to saa lɔya gyɛɛgye no anim na ɛno Ɛna Bra Kwadwo ɛrekyerɛ mu a, wɔse ɛyɛ Tupac Shakur, ɔse ɔno deɛ waka ntam adi nse sɛ sɛ Akwasoa Bempɔm Apaw bɛyɛ celebration of life ɛwɔ ɔman Ghana yi mu dadadada over his dead body. Na ɔdɔfoɔ, me san dwene biribi ho, sɛ on the eleventh yi ara na abusuafoɔ yi se wɔn bɔ dɔmpem na wɔn akɔ paako so akɔ akɔtu abusuapanyini Tupac afiri n'akonnwa so. So, sɛ wɔn nya tu no on the eleventh no a, ɛ sɛsi a court no wɔatu ahyɛ da ɛyɛ twenty third yi ara twenty three yi ara na yɛrekɔ court ɛyɛ twenty third march yi ɛna wɔrekɔ ɛɛ court na ɛno no saa on the eleventh no bɛba ne yɛatutu park adeɛ so a court no ɛbɛ continue anaa anaa wɔbɛbɔ agu Ei lɔya wei deɛ kyerɛ sɛ ɛyɛ a sɛ ɔyɛ pabn o, wotie bra kwadwo nsɛm a ɔreka no a, wei nyɛ lɔya a ɔpue firi court room a na ɔde ne nsɛm nyinaa bɛgu abɔnten, deɛ yɛrebɛka ɛne deɛ ɛnya nkaeɛ ɛne deɛ ɛbɛsi wɔ future ɔde bɛgu media yi so na kyerɛ sɛ the other opponent no wɔabɛfa de akɔyɛ adwuma, dabi dabi dabi dabi lɔya wei deɛ ɔse da Ne nsɛm nyina ɛka ɛ kyɛsɛ ɛwɔ ne tirim according to Bra Kwadwo ne video bi a me san tieɛ wɔse lɔya no tee anaasɛ ɔka kyerɛ maame judge no sɛ wɔnka nkyerɛ lɔya Fatim sɛ ɛmom nkɔ breaking news bi a ɛnim ɛmom mfa nkɔto media no sɛ oo moadi nkunim ɛmom bloggers no ɛmfa kyɛsɛ ɛ ɛ ɛ ɛnsere ɛɛ ɛyɛ akɔsoɛ abempɔmaa mo Ɛnte saa, obiara wii ne case, asɛm no koraa ɛntena so, enti obiara nka n'ano ntom na ɔnyɛ foo na ɔntena ne baabi dinn kɔpem sɛ 23rd no ɛbɛduru ama yɛaka asɛm no. Ɛnneɛ ɔdɔfoɔ, kɔɔto nsɛnsɛm na yɛde brɛɛ mo yi.